L-Għid il-Kbir kien punt fokali li madwaru nibtu u żviluppaw bosta tradizzjonijiet. L-Għalliem Reno Saliba laqa' l-istedina tagħna sabiex jitkellem dwar aspetti differenti tal-Għid fil-kuntest edukattiv.
Doqqu doqqu għid Malti eh, nistgħu nistħajluh bħala t-tewmi tal-ewwel ktieb li kont riġt fil-21. Fil-miliet tal-21 eh, kien doqqu doqqu miliet Malti. Wara li konna għamilna l-ewwel edizzjoni u għamilna t-tieni edizzjoni kien hemm minħajjarni nagħmel doqqu doqqu għid Malti. Sewwa, allura nqisu bħala t-tewmi tiegħu riżultat ta' dak. Hawnhekk insibu ġabra fejn naġnu kemm fil-poeżija, però mhux poeżija biss, e, il-kultura tagħna u dak li għamilna verament Maltin. Issa, fir-rigward tal-miliet, e, kena doqqu doqqu, anka flajt, Użajt l-istess doqqu doqqu. X'inhi d-doqqu doqqu? Minn fejn ġejja? Il-qanpiena li dejjem issejħilna. Il-qanpiena ssejħilna l-iskola, il-qanpiena ssejħilna għal xi funzjoni fil-knisja, il-qanpiena li ssejħilna għal xi festa partikolari. Il-qanpiena li f'ħajjitna iddur magħna għax tgħidilna biex nisimgħu. insegwu, naddu nitgħallmu, nieħdu messaġġ. Allura użajt eh, dik il-metafora tal-qampina doqqu doqqu. Eh, għajt Malti, eh, bħalma milt fil-miliet, ġbart dawk it-tradizzjonijiet kollha marbuta ma' din il-festa kbira u aħna monija b'dan, monija b'dan f'kull qasam kemm ikel li niċċelebraw f'dawn il-festi, kemm festi ta' barra u festi ta' ġewwa. Ġifieri doqqu doqqu għajt Malti sewwa isegwi l-ewwel wieħed li kien sar tal-Milied. U issa għandna l-Għid bil-Karnival, ir-Randan, u l-Ġimgħa l-Kbira u l-festi kbar tal-Għid. Jibda l-ktieb bil-Karnival, anke l-kelma Karnival, it-tifsira tagħha, x'inhi t-tifsira tagħha? Jiswa laħam, eh? Karnevale. Minn hemm ħloqt il-poeżija il-Karneval, magħha l-poeżija għandek ukoll eh, il-qwiel u idjomi, dawn il-poeżija għandek qwiel u idjomi għax għandek l-aspett didattiku, imma għandek ukoll lob, lob bħal tislibit, għandek eh, fittiexa, għandek kif titgħallem tagħmel rima u għandek ehm, lop ieħor eh, interessanti għat-tfal u anka l-kbar minkejja li dan il-ktieb jgħod eh, eh, jenat li jgħod għal 8 sa 13 sena hemm kbar li avviċinawni u kollha jinteressom fih jixtruh jaqrawh u jibatu li kummenti inkoraġġanti. Jiġifieri imbagħad wara l-Karnival hemm ir-Randan, ir-Randan għandek pataflun, x'nistgħu niktbu dwaru, għandek il-Kwareżimal li nieklu, għandek il-karamelli tal-ħarrub, għandek ukoll riċetti fih dan il-ktejjeb, però poeżiji li jiġbru dawn il-kulturi li nużaw. Imbagħad għandek il-Ġimgħa l-Kbira, L-Erbgħa tat-Tniebri, għandek id-drama li kienet tinżamm fi żmien li ntesew daw u għalhekk ktibt dawn il-poeżiji biex inżommuhom ħajjin fostna u fost iż-żgħażagħ tagħna. Ehm, L-Erbgħa tat-Tniebri fejn it-tfal kienu eh, isabtu s-siġġijiet, il-kbar eh, ħabtu l-ġebel mal-art, il-qassisin fil-kor eh, kienu jsabtu mal-bankuni ta' parsi qed qed insegwu t-terremot li seħħ mal-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Però l-poeżiji mhux solenni biss, għandek poeżiji ċajtiera kif sa naqraw aktar il-qoddim, eh, nebbiexa ħelwin li eh, ikopru dawn iż-żminijiet sbieħ. Fid-doluri, kont ma' ommi tfajjel ċkejken, miexi nitlof purċissjoni. Imma ħsiebi ħarab bija u waqajt fit-tentazzjoni. Kelli ħelwa fil-ġakketta, saqqiet gor mejjet bil-ġuħ, malli ommi ħarset lura kont pront bl-għajta, ħadt ir-ruħ. Indunat u ħarsa tatni, qaltli issa penitenza, imxi ħafi bla kalzetti, bżajt aqbadni l-influwenza. U saqajja kesħu silġa. Ma flaħthomx, ridt l-art tiblani. Niftakarha dik il-lejla, b'tant stagħġib kull min jarani. Meta l-purċissjoni ntemmet, fuqi ġie l-kappillan. Tani għaqad tal-appostli, qalli xieraq ġest bħal dan. U feraħli, qalli bravu. Tifel bħalek qatt ma rajt.